Ɛnnɛ nso yɛ da foforɔ a Ɔbɔ adeɛ no n'adaworoma Ɔde adom yɛ na yɛn nyinaa yɛda so te nkwa mu. Enti Tɛpɛ TV sɛdeɛ daa yɛka kyerɛ mo sɛ honhom mu nneɛma a ahinta na ɛpɛ nteaseɛ no, yɛayɛ adwene sɛ yɛbɛboa Na yɛne nananom a wɔnim de abɛtwetwe nkɔmmɔ de afa ho, na yɛn nyinaa yɛanya mu nteaseɛ. Na ɛnnɛ da yi deɛ, yɛaba abɛpiem wɔ Nana Kantata Basoɛyɛ. Ne nyinaa ne sɛ, yɛreba abɛhwɛ sɛ sikaduro ɛyɛ ampa, sɛ sikaduro wɔ hɔ. Yɛnam a yɛtete, yɛhwɛ TV so a yɛtete, ebi se sikaduro wɔ hɔ, ebi se ebi nni hɔ. Afei nso ebi se wɔyɛ double money, sɛnde ma mensɛnde, pocket no dry, Ebi si sika no etu. Enti yɛaba Nana Kantadzaba so yɛ sɛ, saa nneɛma yi nyinaa a yɛatete yi, ɛyɛ nokorɛ saa sɛ sikaduro no ɛwɔ hɔ anaa sɛ sɛe? Na ɛwɔ hɔ a, sɛn koraa na ɛho nsunsuansoɔ anaasɛ ɛho aka deɛ no ɛsi teɛ? Enti yɛnna yɛn ho mmra na yɛnyɛ aboa foforɔ nkratoɔ. Yɛba a, yɛne Nana Kantaataba bɛhyɛ yɛn nkɔmmɔ twetwe no ase.
Ba, sɛ woatɔ baha yɛ dɛ wɔ abrabɔ mu, wo sikasɛm na ɛnkɔ yie, awaresɛm, wo da a woso da yɛ basabasa a, wo biribiara nkɔ mɛsie, afe baako yɛbɛware wo mpɛn bebree, wokata w'ani na ɔbaa bi ne wo reda, wokata w'ani na barima bi ne wo reda wɔ daeɛso mu, bad dreaming. Bra, na Nana, mayɛ willing sɛ mɛyɛ dɛn, mɛbue obiara kwan ayɛ dɛn de ama no. Mese mewɔ Tepa. Wobɛfrɛ me a, me number yɛ zero two four zero.

Adɔfonom, yɛdan yɛn ho kɔgyee aboafoɔ nkratoɔ baeɛ. Saa mmerɛ yi yɛanya Nana Kantata ba wɔ yɛn nkyɛn a yɛne no bɛtwetwe nkɔmmɔ afa sikaduro ho. Nana, yɛn mo akwaaba de ba Tɛpɛ TV so. Megye wo so bebree na makyia m'atiefoɔ nyinaa na ɛne ahwɛfoɔ nyinaa na makyia Ɔman Hene ne yɛn wura a ɔte kɔkɔɔ soɔ wɔ Tumfoɔ ne ɔman hene a ɔwɔ Tɛkpa ne n'atena nkonnwa ne yɛn wura Kontre ne Baaneɛ Kɔmfoɔ, mekyea wɔn nso bebree.
Nana wei deɛ Tɛkpa TV yɛbaa no ase a yɛnam neɛ tete ɛna Ghana ha nso afa baabiara sikaduro sikaduro ebi se sikaduro wɔ hɔ ebi se sikaduro ni hɔ ebi se pocket no dry wɔ hɔ ebi se no hɔ wakɔɛ kɔmfo panin a wonim fam na nananom adaworo ma wɔn nimdeɛ no, sikaduro wɔ hɔ anaasɛ sikaduro nni hɔ? Sikaduro ɛwɔ hɔ. Nana sikaduro wɔ hɔ. Ah, sikaduro wɔ hɔ.
Na mepaakyɛw n'akwan ɛne sɛn? Yoo, meda ase bebree. Sɛdeɛ wosi busaeɛ sɛ sikaduro ɛwɔ hɔ no, ɛyɛ nokorɛ, sikaduro yɛ dɛ ɛwɔ hɔ. Ɛfiri tetetetetete Domankoma bɔ adeɛ no, Yɛnim sɛ Buroni frɛ biribi mma no rituals. Sikaduru no, ɛyɛ dɛn? Ɛwɔ hɔ. Na ɛwɔ kwan a ɛfa so a, ɛyɛ dɛn? Ɛwɔ hɔ. Ɛnyɛ ɛnnɛ mmere mu obiara sɔre a na ɔkɔ akɔpɛ sikaduru anaasɛ yɛtetetete nneɛma bi a sɛbi ɛnyɛ n'akwan mu. Sikaduro deɛ, ɛwɔ hɔ paa na ɛyɛ untold story. Ɛyɛ asɛm a yɛnyɛ dɛn? Yɛnka. Hmm.
Na kyerɛ sɛ sikaduro no ɛwɔ hɔ. Nanso mprɛ pii no wontumi nkyerɛkyerɛ mu ma obi a ɔwɔ baabi a ɛnte aseɛ yie. Saa pɛpɛɛpɛ because ɛyɛ honhom mu adeɛ. Sikaduro ɛwɔ hɔ a na ɛwɔ hɔ ne sɛ eh, nananom ɛbɛboa wo. Na wɔn mmoa mu no, ɛnyɛ sɛ afei na ebia wokɔtena afidie so anaa wokɔtena baabi aka sɛ mekɔɔ ha kɔyɛɛ sei, mekɔɔ nti tete no wobɛte sɛ yɛsi sikaduro a nipa no kɔ a wonhu n'akyi da. sɛ nipa no ɔkɔɔ ha anaasɛ ɔkɔɔ ha na ɔkɔdii ne sikaduro anaasɛ ɔkɔyɛɛ maa ne nhyehyɛe ma ne nneɛma reyɛ dɛn? rekɔ anim. Wobɛyɛ dɛn ara nipa no bɛkɔ akɔwu nso na wɔnkyerɛɛ baabi a ɔyɛɛ dɛn? ɔkɔeɛ no. Nti sikaduro deɛ ɛyɛ dɛn? Ɛwɔ hɔ. Nana, sɛ sikaduro wɔ hɔ deɛ a, ɛyɛ wo ama yɛate aseɛ yie pa ara. Na hwan na ɛwɔ sɛ Anaasɛ hwan na etumi di sikaduru anaasɛ sika no? Hwan mu bi saa na nananom tumi yɛ bi ma no? Yoo, sikaduru eh, wɔ a ɛwɔ hɔ ne sɛ, eh, nananom boa nnipa wɔ kwan bi so ma wɔyɛ dɛn? Wɔnya sika. Na abɔfra, woasɔre na woasi so, wonnya nhuu botae biara, yɛnka no sɛ woyɛ student, afei na wosua adwuma, kyerɛ sɛ, wonnya nhuu farebae, woda obi mmɔntwoa, woda w'adamfo bi dɛm, Wo saa nnipa no biara no, ɛho nni kwan sɛ wotumi ka sɛ worekɔ akɔpɛ sika akwan anaasɛ wokɔ akɔpɛ sika aduro. Wɔn a wɔtumi yɛ saa nneɛma no bi a ɛyɛ yie ɛyɛ dɛ ɛma wɔn no yɛ sɛbi obi a sɛbi okita ne nsa ano adwuma a ɔwɔ biribi yɛ dɛn yɛ? Wotumi sɛ wabɔ bra na ayɛ dɛn akɔ n'anim, na sɛbi ne mmoa no a wɔpɛ yɛ sika akwan wɔ abosom anaa sɛ nananom nkyɛn no, ɛwɔ botaeɛ nti a ɛɛ ɔdi a ɛyɛ dɛn ɛfata noɔ. Na nyɛ sɛ afei a wasi soɔ abranteɛ ne wiase ni bereɛ yi na wɔn gu so kukukukukuku yɛkɔ ha ne yɛkɔ ha ne yɛkɔ ha ne yɛkɔ ha ne yɛsi yɛkɔ akɔyɛ dɛn yɛkɔ akɔpɛ sikaduro. Sikaduro deɛ ansa na wobɛpɛ no, wo ara wonim sɛ ɛɛ tete no, ansa na yɛbɛka sɛ obi adi sikaduro no, na ɔyɛ obi a n'ani ayɛ dɛn afi, a ne mpanin mfeɛ su no ayɛ dɛn akɔ n'animu. Ɛhɛn, na saa na ɛteɛ. Yoo, na na ɛhɔ nso nteaseɛ aba. Na sɛ obi yɛ panin, ne mfeɛ akɔ anim, na ɔnyɛ adwuma biara a, ɔbɛtumi nso abɛyɛ sikaduro akwankyerɛ no bi, anaa wɔtumi yɛ bi. Ɛnna ma meka sɛ, Ɛɛ, wonni adwuma yɛ. Sikaduro no so a yɛreka ho asɛm no, ɛyɛ rituals. Ɛyɛ mmoa tɔ ne nneɛma nneɛma bi na abosom no de dane nneɛma bi ani so yɛ dɛn ma woɔ. Na ne nyinaa no, wogyina, wokɔyɛ adwuma. Sɛ wate a, sikaduro sikaduro no, ɛyɛ adwumaden a wobɛyɛ dɛn, wobɛkɔ akɔyɛ. Ɛno na ɛbɛde sika no bɛyɛ dɛn, ɛbɛba. Na woakɔ nananom hɔ anaasɛ woakɔ, wo nsoromma bi apue wɔ baabi, na sɛ nananom aboa wo wɔ kwan bi so na sɛ Ɛɛ, woanya sika a, na sɛ wonni adwuma ayɛ dɛn yɛ a? Kae hu sɛ sika no wode kɔ akɔto dɛm na woayɛ dɛn? Na woadi. Sika no koraa ɛbɛsan ayɛ dɛn? Ahye. Enti sɛ nananom mmoa wo wɔ baabi a, na woahu sɛ, Wei na mede ahyɛ aseɛ baako mmienu a meyɛ dɛn? Merekɔ m'anim. Na wɔatumi asɔ wo so ama woayɛ dɛn? Woakɔ. Nananom mmoa wo wɔ sikaduro kwan so, na nananom aboa wo, ebia adwuma bi na woreyɛ, na wɔadidi aboa mu ayɛ banbɔ sɛ, Ɛɛ, market na woyɛ a, market no nkɔ soro. Sɛ sɛ sika duro no no sɛ wate aseɛ. Ahaa na na ɛhɔ na nka meba no na mebɛbusa sɛ nsonsonoeɛ bɛn na ɛda boa me ma m'adwuma nkɔ so ɛna sika duro no na mepɛ nsonsoeɛ a ɛda saa ade no mmienu ntam. Ayoo mate.
Boa me na m'adwuma nyɛ dɛn nkɔ so. Ebia na meyɛ store, meyɛ nankwaseni, meyɛ cold store, meyɛ store wei, meyɛ badwa badwa, meyɛ shop wei, meyɛ sei. Na ebia eh, nananom mmoa na obi biara nyɛ dɛn ɛnyɛ kama. Na Eh, sika no ba a, sɛ sika no ba bebree, ɛno nso yɛ way of getting money a wobɛka sɛ ɛyɛ sikaduro, ɛsiane sɛ woakɔ baabi akɔ akɔpɛ wo mmoa a ɛde aba, na woakɔ baabi sɛ ebia wo store na nneɛma bi na ɛntɔ na nneɛma bi na ɛnkɔ so a, na sɛ adeɛ kyeeɛ bɛtɔ saa berɛ yi, wonyɛ nkɔbue wo store no sɛ adeɛ no a woretɔn no wobɛtɔn na abanfoɔ aba abɛtɔ a, wo sikaduro no a wopɛ no wo nsa nyɛ dɛn nka because nananom reboa wo koraa na wo w'adwuma no w'anim nku adwuma nom sɛ store anaa biribi na woreyɛ a, wɔn a woba wɔ hɔ no wobɛka sɛ wɔn ho yie na wɔn akɔ akɔ akɔdu ho adanseɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a adwuma no bɛyɛ dɛn ɛbɛkɔ so. So ate deɛ mekyerɛ wo no? Ɛnna yɛfrɛ no boa me no. Na sika akwan nso yɛ dɛn ɛwɔ hɔnom. Ɛnna meka sɛ ɛyɛ untold story no. So wate aseɛ? Nti eh, na wobisa me sɛ sika boa me ne eh, sikaduro ntam no sɛn na ɛsi teɛ no eh, saa na ɛteɛ nti ansa na wobɛkɔ baabi sɛ yɛmmoa wɔ sika kwan mu no hwɛ ho sɛ eh, deɛ woyɛ biara no wowɔ biribi botae bi si w'ani so a woyɛ dɛn woyɛ sɛ wate aseɛ na sisi a me nua me ne wo kasa yɛmfa ne sɛ wonni adwuma bi yɛ dɛn ɛyɛ na obiara sisi a yi yɛahu sɛ Eh, wayɛ yie. Wanya wɔn ho sei tam. Eh, kyɛ sɛ nneɛma bi, kyɛ sɛ obi bɛdwene ho a yɛbɛsusu biribi ayɛ dɛn de ama wo sɛ wonyɛ hwee na ɛsi dɛn na saa berɛ yi eh, woatumi ayɛ dɛn akɔ akɔyɛ nneɛma bi a ɛyɛ dɛn nneɛma bi korɔ bi dwene ho a wɔnyɛ dɛn wɔnte aseɛ ebia yɛka wonkɔ afuo da afuom da, wonnɔ ɔmo da, wonnɔ ɔpatra biara da, wonnɔ okookofuo da, wonkɔgyee adwuma bi a sɛbi ɛbɛtumi de sika bi ayɛ dɛn, ɛde ama wo soɔ. So wahu deɛ merekyerɛ woɔ no? Nti wokɔyɛ biribi a ɛyɛ dɛn, ɛte saa a, na wo ho ayɛ dɛn, akɔyɛ hu, na obiara ahu sɛ sɛbi woyɛ brɛfoɔ, na wobrɛ koraa no, woabrɛ mpo a obiara nim sɛ woyɛ brɛfoɔ no, obi koraa te baabi a woakɔyɛ boa me no a w'adwuma no mpuntuo yɛ dɛn ɛba mu no, na nnipa no se ah, wei wayɛ dɛn, wafira mu, So woahu deɛ merekyerɛ woɔ no? Ne nyinaa no yɛ kwan bi so a ɛyɛ sikaduro ho nsɛnsɛm. Mhmm.
Ɛɛ, Nana Kantata ba na yɛne no twetwe nkɔmmɔ wɔ Tɛpɛ TV so. Sikaduro, wɔse ɛwɔ hɔ, na ɛho akwan no dɔɔso. Na sɛ wohwɛ Tɛpɛ TV wɔ Facebook a, anaasɛ Instagram na YouTube a, mepatwo w'adaworoma, subscribe. na like wowie a na wahyɛ na wo nua bi atumi anya bi ahwɛ na tɛpɛtivi nso yɛaguro ayɛ kɛse sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi asom mo so mpa eh, nana kantataba yɛtoa so sikaduro no ɛso nsunsuansoɔ paa ɛwɔ hɔ ɛdɔɔso ɛso nsunsuansoɔ dɔɔso
sikaduro deɛ Ɛɛ, ɛno na mereka no, nsunsuansoɔ bɔne biara nyɛ dɛ, nnim. Ɛsiane sɛ sika yɛ a ɛwɔ wiase yi a yɛredie yi, menhuu nsunsuansoɔ biara a ɛwɔ hoɔ. Nsunsuansoɔ a ɛwɔ sika ho ne sɛ, ebi nni wo ho. Ebi nni wo ho seesei ara na ama woayɛ dɛn? Woayɛ mmɔbɔ. Ɛnyɛ saa deɛ a, ɛɛ, sikaduro no, ɛwɔ kwan a wobɛfa so a wobɛyɛ dɛn? Wobɛdi noɔ a sɛbi wonnya nsunsuansoɔ biara a ɛyɛ dɛn? Ɛwɔ so. So woate deɛ merekyerɛ woɔ no? Ɛɛ, wobɛtumi akɔ akɔyɛ adeɛ bi na woahunu sɛ deɛ wokɔyɛeɛ no ɛnyɛ adeɛ a ɛbɛyɛ dɛn? Ɛbɛboa wo. Ɛno saa no, wonam a na asasan bi koraa ayɛ dɛn? Ɛdi w'akyi. So woahu deɛ mekyerɛ woɔ no? Ɛnna mekyerɛ sɛ yɛwɔ kwan bebree a yɛfa so yɛ dɛn? De nya sika no. Obi tumi ka sɛ, Ɛɛ, ɛnnɛ yi a yɛaba yi, Eeh yɛfrɛ biribi sakawa. So woahu deɛ merekyerɛ woɔ no? A amanfoɔ, wɔhu sɛ woda kaa papa biara mu a, anaasɛ wo nneɛma bi rekɔ w'anim a, na ayɛ sɛ woyɛ sakawani, na ayɛ sɛ sikaduro no na yɛapɔlɛhye no ayɛ dɛn? ayɛ no saa. Ɛnyɛ saa na ɛyɛ dɛn? ɛteɛ. Sakawa nyɛ sikaduro asɛm. Sakawa nyɛ adaka asoa. Da sakawa nyɛ sɛ obi su fundaka anadwo, waworɔ ne ho de nenam kurom. Ne nyinaa no, ɛyɛ nneɛma bi a ɛyɛ me sɛ adeɛ no na yɛnyɛ dɛn? Yɛnte aseɛ. Na sikaduro ankasa ankasa deɛ, ɛyɛ real. Na ansa na wobɛnya real no adi akyire no, ɛyɛ den pa ara yie. Na wo, ɛɛ, amanfoɔ bɛdaadaa wo na yɛde wo nenam kwan bi so sensɛn bebree na, kyerɛ sɛ, ɛɛ, mmoa na worekɔpɛ koraa no a, wobɛhu na woasan akɔ akɔwura trouble bi mu. Wobɛwie aseɛ no, na kɔteɛ no koraa woannya anyɛ dɛn, antwa, na opieto koraa nso asan ayɛ dɛn, akɔ akɔka hɔnom. Nti sikaduro no, Ɛyɛ nsɛm bebree ma ɛnnɛ Ghana ha yi no amanfoɔ de akɔ akɔyɛ agodie. Wobɛhu akwadaa biara anaasɛ obiara te afidie so, TV so. Nana mepakyɛw ɛhɔ no sɛ wobɛduam kakra. Saa sikaduro no, saa sikaduro no ne boɔ ɛɛden, ɛho akwankyerɛ no ɛɛden anaa?
Ɛho akwankyerɛ deɛ ɛɛden sane sɛ ɛyɛ rituals. Ɛyɛ amammerɛ na berɛ biara no wobɛyɛ dɛn? Wobɛyɛ na wo biribiara yɛ dɛn? Ako hu sɛ tradition no deɛ bere biara no ɛwɔ sɛ ɔma tradition no yɛ dɛn? Ɛkɔ so. So wate aseɛ? Nti amammerɛ deɛ yɛ dɛn? Ɛwɔ sikaduro ho. Nana deɛ nti a mebisa wo saa ne sɛ ɛnnɛ yi wohwɛ social media ahodoɔ so na afei TVs ahodoɔ so a obi se meyɛ double money afei sɛnde ma mensɛnde. Mmea pocket no dry Woma me one cedi a, wobɛnya ten cedi Woma me hundred cedis a, wobɛnya ten million Yayayaya, saa ade no na na ɛwɔ hɔ Double money, pocket no dry Ɛna sɛnde ma me nsɛnde no, ɛyɛ rare. Eh, deɛ woka no sɛ double money Sɛnde ma me nsɛnde mma wo Sika ɛtu eh, kwan bi so ne n'asefoɔ no Biara no, ɛnyɛ adeɛ a ɛyɛ nokorɛ. Saa sɛ ne mame nsɛn de mma wo no ɛne double money ɛne ɛɛ pocket no dry no ne nasefoɔ no nyinaa no ɛyɛ adeɛ bi a ɛɛ wɔn daadaadaa nipa akra ɛni hɔ nom sɛ wate aseɛ ɛhɛn nti na ɔbusa me ho asɛm a na saa na ɛyɛ dɛn ɛna ɛteɛ wokɔ tradition mu ne nananom amammerɛ no mu a yɛni biribiara sɛ ɛɛ yɛ double sika Sɛ fa sika bi bra, hundred million bra na yɛnyɛ no one billion nyɛ dɛn mfa mma wo, sɛnde one million na nananom nyɛ no twenty million mfa nyɛ dɛn mfa mma wo. Ɔmo de sɛɛ tradition no ne culture ne amammerɛ no a Ghana ha yɛyɛ dɛn yɛwɔ mu no ɛɛ pocket no dry ɛne nasefoɔ. Ɛna meka sɛ sɛ sikaduro sikaduro no ɛwɔ hɔ na ɛwɔ kwan a yɛfa so a ɛyɛ dɛn ɛwɔ hɔ na wokɔ tena afidie so na ɔka sɛ sɛnde na mensɛnde mma wo ɛɛ sika no ɛbɛtu ɛɛ fa sei bra Ɛɛ bɛgye wei kɔsi hɔ adeɛ bɛkye no a yɛ mma ni nasefoɔ no fa bag wo baa fa bag yɛ dɛn ɛbra ɛɛ na yɛnfa sika no ngu bag no mu nyɛ dɛn ɛmma wo no ne nyinaa no ɛnyɛ nokorɛ so wate aseɛ ɛyɛ adeɛ a wɔn de sɛsɛ ɛɛ yɛ amammerɛ no ɛɛ yɛ nananom amammerɛ no a ɛyɛ kama a yɛde tete tete yɛ ho ɛma biribi ayɛ kama no wɔn ama amammerɛ no ayɛ dɛn ayɛ basaa ɛma ɛnnɛ Sɛ woyɛ kɔmfoɔ anaasɛ woyɛ panin, dunsini bi na sɛ merekasa yi, obi koraa bu afu sɛ ɛɛ ebia yɛreka biribi sei ayɛ dɛn afa so because kwan a kɔmfoɔ bi, malam bi, ɔsɔfoɔ bi de no ayɛ dɛn afa so wɔ sikadura kwan mu no ama nnipa no atɔ baha yɛ dɛn wɔ abrabɔ mu. Yonana, yɛda ase. Na deɛ ɛtwa toɔ a yɛde yɛn nkɔmmɔtwetwe no bɛba awieeɛ no yɛ sikaduro no. Ebi se, Oh, wokɔgye sikaduro a, yɛtumi de akokɔ to hɔ. Mennim sɛ hɔ bɛkyerɛ mu deɛ a. Ebi nso sɛ, wokɔ a yɛtumi ma wo two years, three years. Sika no baeɛ ara. Anaasɛ wokɔgye sikaduro koraa a, saa adeɛ wei, wontumi, wosi dan koraa a, wontumi da mu. Nana, ɛhɔ no, nokorɛ saa bɛn na ɛwɔ mu? Oh, Domankoma Bɔadeɛ no deɛ, saa adeɛ no biribiara nni hɔnom saa. Sɛ wokɔdi sikaduro a, Yɛde akokɔ to hɔnom sɛ diaburo na yɛwɔ mfeɛ bi a yɛhyehyɛ de yɛ dɛn? De ma woɔ. In tradition no biribiara nyɛ dɛn? Nni hɔnom saa. Sɛ woate deɛ mekyerɛ woɔ no. Amammerɛ mu no deɛ, wɔyɛ amammerɛ ma wo. Ɛsiane sɛ amammerɛ no yɛ best nti, ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ papa nti no, bere biara biribiara kɔ so yɛ dɛn? Ɛkɔ anim. Obi sɛ aah yɛasi ne sika no aba, mfeɛ nnum akyi ɔbɛyɛ dɛn? Ɔbɛwu. Woahu sɛ mfeɛ mmiɛnsa koraa anyɛ dɛn amma, sesie ara woayɛ dɛn? Woawu. Sei sei sei. Obi wɔ hɔ koraa a na ɛnyɛ sikaduro na wayɛ dɛn? Wakɔ akɔdie. Ɛɛ, adwuma bi na wayɛ na akwanya bi ne sika ayɛ dɛn aba. Ɛna nnipa nso sɛ woanhwɛ wo ho yie a, so wate aseɛ, wo ara wotumi create problems bi ma wo ho ma wokɔda anadwo fa a, wobɛsosososo daeɛ basabasa a, wobɛsi fie kɛseɛ. Wobɛtumi akɔ akɔpɛ flowers bi de aba abɛsi fie hɔ, dua bi de aba abɛsi fie hɔ. Honhom fi yɛ dɛn? Ɛ atu saa adeɛ, flowers, no mu anaasɛ ahaban bi a wɔadua no wɔ fie hɔ no mu. Wokɔ da anadwo a, ɛnyɛ adeɛ a wobɛtumi ayɛ dɛn ada. Nso wo nso woyɛ decoration yɛ dɛn wɔ fie hɔ, woaduadua flowers. Nti wode fie no ama ahan a nnipa no da anadwo a, na wɔso daeɛ bɔne, na biribi rehunahuna no, sane nnua ne flowers bi ne nneɛma bi a woadua wɔ fie hɔ no. Nti sane sɛ nnipa no wura dan mu hɔ a wɔntumi nna no, na Nyame ato wo nsam, nsamanfoɔ ne abosom no aboa wo a, woatumi asi fi papa saa no. Wɔse, Ee, fie wei deɛ mekɔtena mu a mentumi nyɛ dɛn. Ɛnna, meda anadwo ara na mereso dae bɔne. Ɛwɔ kwan bebree a ɛfa so a ɛde nneɛma bi yɛ dɛn? Ɛtwe ba. Na honhom mu ne sikanya ne n'asefoɔ deɛ, biribiara nni hɔ sɛ ɛɛ wokɔnya ɛɛ wei na mfeɛ mmienu ɛwɔ sɛ woyɛ dɛn wowu, anaa afe anaasɛ ɛyɛ dɛn ɛwɔ sɛ woyɛ dɛn wowu. Ɛnna mereka no, mma obi nkɔdaadaa wo sɛ fa sika bra na wɔndɔbolo nyɛ dɛn mfa mma wo. Ma mensɛnde no nyɛ dɛn, sɛnde na mensɛnde mma wo. Nnipa no wɔte TV so Ɔnkyerɛɛ wo n'asoɛeɛ sɛ, Nana Kantataba, merekasa yi, Tɛpa, Ahafo na meyɛ dɛn, metie yi. Sɛ woate aseɛ? Nana Adu asase so na meyɛ dɛn, Darfur Stuland so na metie yi, a wohwehwɛ me wɔ baabi a wobɛyɛ dɛn, wobɛhu nie. Na nnipa no a wɔte TV no so a wɔka sɛ, Sɛnde na mensɛnde nyɛ dɛn mma wo no, wobɛsi dɛn ahu no sɛ n'asoɛeɛ wɔ ha? Enti wɔsɛnde no, wosɛnde na wansɛnde amma wo a, wobɛkɔ hɔ akɔ akɔbisa no sɛ deɛn nti na wansɛnde ayɛ dɛn amma woɔ. Ɛno na yɛfrɛ biribi sakawa no. So wate aseɛ? Ɔte aseɛ paa. Saa foɔ no nyinaa no yɛ sakawafoɔ because ɔde adwene ne mmerɛdɛ bi na ɛredaadaa woɔ ɛne kɛtrɛmadɛ bi na ɔde saasaa wo sɛ yɛwɔ biribi te sɛ sika gari ɛyɛ dɛ ɛwɔ hɔ nom yɛse yɛ mmɔ so so mɛbɔ so ɛyɛ fraud wɔn de sɛɛ nananom yɛ amammerɛ ɛne sedeɛ ɛsi tie nti woka sɛ woyɛ kɔnfoɔ koraa no a na bi mu fii sɛ ɛyɛ wɔn a wɔn daadaa nipa ɛyɛ dɛn ɛgyegye wɔn sika no yɛ dɛ ɛdie ɔsɔfoɔ yɛ scammer. Wɔyɛ sakawani. Akɔmfoɔ no bi yɛ scammers ɛna wɔn wɔ Facebook ne TV so a wɔn wɔ sika wɔn atotɔ wɔn TV stations. Wɔyɛ ɔsɔfoɔ wɔ wɔ keka nsɛm dɛdɛ wɔ scam o na wode wo sika wɔ se wɔbɛ yɛ si double money. Asɔfoɔ nyina yɛ double money. Nkramofoɔ nyina yɛ double money ne wɔ daadaa o Ɛɛ, Sakawa yɛ te sɛ obi a wɔde ne kɛtrɛma redaadaa wo, thus scamming, na wa-scam wo sɛ fa sika bra na wɔndɔbolo sika no nyɛ dɛn, ɛmfa mma wo, fa bag bra. Nti wobɛkɔ so na nnipa no redaadaa wo, na wɔredaadaa wo, na wɔredaadaa wo. Na amammerɛ deɛ, wɔ amammerɛ mu no deɛ, yɛwɔ kwan a yɛfa so a nnipa nya, ɛde yɛ dɛn, nya sika yɛ dɛn, nya ne ho. Na mmom no, ɛnyɛ sɛ ebia Dɔbolo no na menyɛ dɛn? Fa sika bra na mendɔbolo mma wo, sɛnde na mensɛnde mma wo. Wode sei ba a, mɛyɛ dɛn? Mɛma wo sei. Wode sei ba a, mede bɛma woakɔ akɔto fie. Sei bɛyɛ dɛn? Ɛbɛba na wɔde adaka akɛseɛ aba abɛsi hɔnom, na wɔreyiyi sika yɛ dɛn? Afiri muɔ. Sika no nso bi wɔ hɔnom a, ɛnyɛ sika pa. Ɛyɛ sika na yɛafolduo na yɛde adeɛ ayɛ dɛn? Atetare ho. Wɔntumi mfa mma wo ma wonyɛ dɛn? Wonkɔdi. So wate aseɛ? Na kyerɛ sɛ, nipa wɔ problem wɔ hɔ nom, obi wɔ hɔ a ɔpɛ awoɔ, haw bi da ne so, akwanaa nna bi yɛ dɛn ɛda ne so, ɛnyɛ sikaduro nko ara na ɛyɛ dɛn ɛna ɛyɛ haw a ɛyɛ dɛn ɛwɔ hɔ nom, nti wɔn ayɛ ama amamerɛ no ayɛ dɛn ayɛ basaa ɛma amamerɛ no ɛnɛ wo kyerɛkyerɛ amamerɛ ani so koraa wo nyɛ dɛn wo nhunu, nti wo a wo hwɛ no a wo yɛ hwɛfoɔ no wo hwɛ a na wa like na wa share. wɔ Facebook, YouTube, social media handles no nyinaa, na wo yɔnko bi so anya nsɛmpa yi a yɛrekan bi so ayɛ dɛn atie, na ɔno nso ama n'ani ayɛ dɛn ada hɔnom, sɛ wate aseɛ. Yɛwɔ kwan bebree a yɛfa so ma nnipa yɛ dɛn kɔ n'anim. Nana me pakyɛ ma me nsa mmra mu. Eh eh nananom akɔmfoɔ mo ma loto number. Eh nananom akɔmfoɔ wo kasa a mɛka sɛ ae because ɛyɛ adeɛ a ɛfiri tetetetete yɛfrɛ biribi tonto. Moreto biribi so tonto sɛ yɛde adeɛ wei ato hɔ na yɛreyɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛba abɛdi baako hɔ. Ɛwɔ hɔnom na ɛyɛ lucky number because eh, numbers mu no a wokɔ planets no ɛwɔ number bi a ɛyɛ winning numbers a wotumi de ma nipa ma nipa eh, wɔnya saa lucky number anaa sure number no a Wɔtumi kɔ to so tonto, na tonto no n'ayi na ɛyɛ yɛmfa no sɛ loto no. Wɔkɔ to so tonto na wɔdi a na biribiara ayɛ dɛn? Ayɛ kama. Loto deɛ ɛyɛ dɛn? Ɛwɔ hɔ. Sɛ wate aseɛ a, nananom tumi boa wo ma wɔsi aba wei so dua. Sɛ ebia wode aba wei boa obi a, wɔbɛtumi akɔ akɔyɛ dɛn? Wɔbɛtumi akɔ akɔdi. Na ɛno no koraa no, gye sɛ nipa no ba wo hɔ Nkɔtena afidie so sɛ nnipa no mfa sika bi nyɛ dɛn nto number bi mu na wode aba no bɛyɛ dɛn ɛbɛma no na aba no ammɔ ɛ. Ɛsɛ obiara na ɛtwa loto a ɔyɛ dɛn ɔdi anaa? Ɛnyɛ obiara na ɛtwa loto a ɔdi na mmom woba na wohwehwɛ mu ne wei a nnipa no ne deɛ wɔ mu a wobɛtumi de ama no. Sɛ ɔne deɛ nni mu a wotumi ma wotaa de ne sika yɛ dɛn kɔ. Akɔmfoɔ no bi ne asɔfoɔ ne amaalamfoɔ no bi wɔ ha a ɛkɔm yɛ dɛn de wɔn nti wɔn mpɛ nokorɛ ka, wɔn mpɛ adwuma yɛ. So woate aseɛ? Wɔnsa ayareɛ, wɔnyɛ nneɛma akɛseɛ akɛseɛ ma wɔnnya aseda mfa nyɛ dɛn? Mmɔ wɔn bra. Nti ɛyɛ na wɔretwitwa ntorɔ ne kwan bi so a wɔbɛfa so a wɔde bɛyɛ dɛn? Bɛnya wɔn ho sei tam. Nti wobɛhu ɔsɔfoɔ a wanya ne ho, obi a ɔyɛ sika gare, obi a ɔyɛ sɛne ma me, sɛne ma me. Wɔte mmɔntwoɔ bi wanya ne ho sei tam. So woahu deɛ merekyerɛ woɔ no? Tradition is not about all these things sɛ send, let me send you, os, those, those and other things. Tradition no deɛ ɛyɛ fact. Ɛɛ ne nokorɛ na tradition ne yɛ abosom no yɛ dɛn pɛ sɛ wate aseɛ ɛhɛɛ yɛwɔ abosom a wɔn mma sika ɛɛ yɛ sika duro ɛɛ yɛwɔ spirit spirit ahodoɔ bebree a wɔn tumi boa nipa kwan ma nipa tumi yɛ dɛn ɛnya sika na mmom no ɛnyɛ sɛ ne mma me sɛnde ma o ɛne kwan bi so ne wei wei na kyɛ sɛ wodi nipa ne dwurum ɛnyɛ saa na amanneɛ no yɛ dɛn ne amammerɛ no yɛ dɛn ɛsiteɛ. Nana sɛ obi kɔ kɔnfo papa hɔ na ɔma no loto nɔmba na ɛbɔ na ɔdi a mepakyɛ ɛyɛ sikaduro? Ɛɛ ɛnyɛ sikaduro sɛ wate deɛ mekyerɛ woɔ no ɛɛ asɔre dɛm korɔ mo twa loto yɛ dɛn ɛwɔ hɔ because. Nana asɔre dɛm.
Aye ɛwɔ way of making the loto Ɛnna ɛyɛ afɔrebɔ no. Esiane sɛ wɔwie a yɛde nnipa binom atena akonnwa no mu te sɛ mete mu yi, na yetuatua sika akɛseɛ akɛseɛ akɛseɛ akɛseɛ, na wo a wobɛdie no, wo sika bɛyɛ high no, na yɛde saa adeɛ no ayɛ dɛn? de ama wo. Ɛyɛ loto no ara no no. Sɛ wo a bɛgyina akonnwa no, woadi loto. Woadi loto no no no.
So wate aseɛ? Wɔn way of ayiri asɔfoɔ no, kwan a wɔapɔlehye no ayɛ dɛn de afa so no, ne nyinaa yɛ loto twa. Enti sɛ Nipa no akɔ akɔyɛ tutonto na sɛ wawini ne ti yɛ na sɛ wayɛ dɛ wawini a, wɔde asɔre sika no kɔ asɔre dɛm, ɔsɔfo ɔnka sɛ ɛyɛ loto sika nti anaa sɛ ɔde akɔ masilaci sɛ ɔkɔyɛ fii sabili lae a, ɛyɛ loto sika nti ɛɛ yɛ ngye sika no anaa sɛ yɛ nyɛ no biribi a ɛyɛ dɛ ɛte saa, so wate deɛ mekyerɛ wo no ɛhɛɛ, nti ɛɛ loto nyinaa yɛ sika aduro because wo nni bi a na wo yare. na wɔatwa loto anaasɛ wɔapɛ kwan bi so na sɛ wo nsa ka sika bi a, megye di sɛ, ɛɛ, wo biribi koraa na wo ho na ɛdodo wo ho koraa a, wo ho bɛyɛ dɛn? Ɛbɛtɔ wo. Na anyɛ saa a, ahokyerɛ deɛ, ɛyɛ yare kɛseɛ. Obi wɔ hɔ a na ɔyare, na ne yareɛ no nyɛ yareɛ bi a ɛyɛ wei, na mmom ɛsiane sɛ hia nti no, na yareɛ no ayɛ dɛn? Atim no, na wabubu ayɛ dɛn? Agu hɔ. Obi nso wɔ hɔnom a, hia nti, ɔhu ade pa koraa a, ɔnyɛ dɛn? Ɔmpɛ. Hia ma na ɔkeka nkwaseasɛm, ɛyɛ dɛ, wɔ abrabɔ mu. Ɔhu sɛ obi rekɔ n'anim a, na Wɔkeka nnipa no ho nsɛmfõ sɛ nnipa wei sei, nnipa wei sei, nnipa wei sei. Saa bere no a wɔde ka nnipa no ho asɛm no, nnipa no wɔkɔ n'anim o. Yɛn nananom se, Sua deɛ ɔdi kan nanteɛ. Nnipa no a wɔkɔ a woka no asɛm no, hwɛ baabi a wɔkɔ n'anim ayɛ dɛn aduru, na hwɛ baabi a wo nso wowɔ a woreha wo ho reka nnipa no ho asɛm. Enti na wobisa me ana sedeɛ ɛyɛ dɛ ɛsi teɛ no no. Nana yɛda ase, aha ne yɛde nkɔmmɔ twetwɛ no ɛresie na w'asɛm a ɛtwa toɔ koraa na yɛde dwumadie no nyinaa aba no awieɛ ɛwɔ Tɛpa TV so. Yoo, mɛda ahwɛfoɔ a wɔhwɛ yɛ wɔ Tɛpa TV so nyinaa ase na mama wɔn aka, maka akyerɛ wɔn sɛ amammerɛ deɛ ɛwɔ hɔ, sikaduro deɛ ɛdɛ ɛwɔ hɔ. Na sikaduro no a ɛwɔ hɔ no ɛnyɛ sɛnde ma me nsɛnde mma wo, sika gari, sei sei sei, fa baage bra, Fa sei sei sei na wɔn akɔ akɔfa obi ama no aba abɛgyina hɔ nom na yɛde sika no bi ama no na wɔde rekɔ na camera atwa na wo so woahunu da biara sane sɛ kwasea kɔ dwa nti no na woaduru hɔ nom na wode haw ne amaneɛ kɛseɛ bi na ɛfiri hɔ nom de ayɛ dɛn de aba fie. Yɛwɔ akɔmfoɔ papa wɔ hɔ a yɛboa nipa. Nana Kantataba, Mɛtumi aka sɛ meka ho bi. Yɛkita abosom a yɛdi abosom no nni a, menim sɛ yɛreka sɛ yɛreka bɔne bi a yɛyɛ biribi wɔ abosom no ho a, ɛnyɛ adeɛ a wɔbɛyɛ dɛn, wɔbɛpeneɛ. Yɛde wɔn nokorɛdie ne nsamanfoɔ no sotie na yɛde yɛ som no. Nti ɛnkɔm obi nyɛ dɛn nkɔdaadaa wo. Wohwehwɛ Nana Kantataba a, mewɔ Tɛpa. Off Bekyem Ewu Road, Wode w'ani hwɛ Bekyem kwantempɔn no so a, wobɛyɛ dɛ wobɛhu me. Social media handles no nyinaa, wode kɔ Nana Kanta Taba Shrine anaa Nana Kanta Taba, wobɛyɛ dɛ wobɛhu me. Anaa wokɔ Tepa TV, wɔn platform so a, bia a wɔwɔ biara no, eh, wobɛhu yɛ dwumadi a medi yɛ dɛn ɛwɔ hɔ no mu nyinaa. Woba a, sɛ woatɔ baha yɛ dɛn wɔ w'abrabɔ mu, wo sikasɛm na ɛnkɔ yie, awaresɛm, wo da a woso daeɛ basaa basaa, wo biribiara ɛnkɔ mɛsie. Afe baako, yɛbɛware wo mpɛn bebree, wokata w'ani na ɔbaa bi ne wo reda, wokata w'ani na barima bi ne wo reda wɔ daeɛso mu, bad dreaming. Bra, na Nana, mayɛ willing sɛ mɛyɛ dɛn, mɛbue obiara kwan ayɛ dɛn, de ama no. Mese mewɔ Tepa. Wobɛfrɛ me a, me namba yɛ zero two four zero, zero two four zero, one six one zero eight eight, zero two four zero, one six one zero eight eight, ɛna me Vodafone line no a ɛwɔ me platform anaa me social media Facebook ayi no ase no ɛso yɛ zero two zero zero six eight two four four zero zero two zero zero six eight two four four zero. Piaw! Nana yɛda ase. Nana Kanta Ataba ɛne yɛne no twetwe nkɔmmɔ ɛfa sikaduro sɛ aso sikaduro ɛwɔ Ghana ha ɛna wa. Kyerɛkyerɛ mu kamakama no. Ɛyɛ mo nyinaa mo anim sɛ, sɛdeɛ Nana Kantata-Ba kyerɛkyerɛ mu no, me a medii dwumadie ho kyea me no, me din de Abrantepa Kidzaro. Me director, me cameraman ɛna me editor yɛ Skin G. Me nua wohwɛ me, sɛ wopɛ sɛ wo sɔpɔɔto yɛ a, mepakyɛw ahoma no ɛyɛ 0243 558728 anaa 0543 644791. Ne nyinaa yɛ mobile money number. Ɛmu biara a. Kakra bi a wopɛ sɛ wɔde boa ma Tɛpɛ TV yɛ tu mpɔn no, wode fa so a, yɛbɛgye na yɛada wo ase. Onyankopɔn nka obi biara ho.